Helo yna, siwmai, a chroeso i'r unfed benod ar ddeg yng nghyfres Codi Gweithdy, Pedair Cainc. Um, ie, yeah, ar yr arcian mae'n boeth yma heddiw. Fel y gwelwch, sy'n un cwmwl yn yr awyr, felly dyna'r busoddiad gorau dwi wedi gwneud lenni, dydy'r het yma. Um, ia, dydy ogio cringoch o feirionydd heb ei hadeiladu ar gyfer yr er fath dywydd berig. Ond yn y bennod dwytha, Sonny Guys, byswn yn um, rhoi rhyw restr i chi o'r holl offer dwi wedi bod yn ei ddefnyddio uh, wrth godi'r ffram bren yma. A ie, yeah, i drwyddo nhw, fesul un i chi gael syniad rhag ofn bod chi eitha fyd awydd rhoi cynnig ar godi ffram bren um, neu neu gwaith tebyg. Dych chi'n mynd gorfod bys o ddim rhan fwyaf o'r pethau yma, so chi'n gallu defnyddio uh, just off Ffordd llaw, fe bydd ddymunwch. Ond uh, gan fod y cloc yn tician yn fy nerbyn i na, mae bob dydd dwi'n dreulio yn gweithio ar hwn yn fydd sy'n costio i'r busnes. Ond um, felly dwi wedi cael buddsoddi yn ambell i beiriant hefyd yn def, rhyw, um, ia, gwch chi weld nhw fan. Ie, yeah, felly'r peth cyntaf, a'r peth pwysica sy'n tu ôl clust bob saer berig de, ydy'r bensel, bensel goch yma. Ond, Un o'r ein dwi wedi bod yn ddefnyddio. Dwi heb gael nergo i ddi chwaith um, amdanynt. Um, Mae'n braidd yn feddal, uh, feddal uh, ar y fin lle. Ond ie, um, yeah, sbiwch ar un o'n de. Na ni, ywch chi brin gweld y marc yna o bren. Ond da chi'n gweld hwn, ww, lle mae hwnna'n gwbl glir. A da chi'n gweithio rhyw ddarn o hir o bren, 6 metr o hyd, wel, da chi eisiau gallu spotio'ch marciau'n syth yn does. A symudwn ni draw, ia, tapio mesur, wastad yn cario dwy efo fi, pan dwi'n gweithio rhywbeth mawr, gyda un 5 metr, hwn di'r tap sy'n wastad yn fy mhoca di, a wedyn gyda un 8 metr hefyd ar gyfer, um, am, well, pan mae angen gweithio ar y bren hirach, yn da, bren 6 metr, Ac dwi wastad hefyd, dwi wrth y modd yn defnyddio'r hen uh, meter rules felly. Um, Mae'n nhw'n andros o bethau handi, enwedig pan fo rhywun yn gwneud rhyw uniad uh, go fawr, uh, uniad dwy droedfad o hyd yn beth fel sydd wedi digwydd droion ar y joban yma hyd yn hyn. Uh, Neisa lawr, yma ni, Mae'r ein yn andros o bethau gwych. Mae nhw'n um, ma nhw handi ar y naw, gwch chi ongl, sgwar yn syth yma yna, ond os welwch chi, welwch chi restr o'r uh, gra, sol gradd ar yr ochr, lle ydych chi eisiau torri rhywbeth ar 45 gradd, fel ydych chi eisiau troi Hwn i fanna, 30 gradd yn fanna. A maen nhw'n andros beth am di, gosodwch eich pensal yn fanna, ac o'ch chi dynnu llinell yn syth. Maen nhw'n andros o bethau handi o cael. Dwi wastad yn cario rhyw ddwy y gynnau, un deuddag modfadd a un sy'n saith modfadd. Dyna'r gwaith mwy cywrain. Gynnau gyfres o rhain y fyd. Uh, sgwario combination, dwi e- wastad efo sawl un o'r rhain yn benna, achos os oes gen chi sawl mesuriad gwahanol ar gyfer gwahanol bethau ar y waith, wel mae'n handi wedyn lle gorau newid uh, un o'r rhain a'i adjustio o hyd a trio cofio be oedd y mesuriad yna. Fel ydych chi jyst yn estyn yr un arall yn dydych a defnyddio hwnnw yn lle uh, panels o a jyst mae bob un sair efo un yn dydi. Sawl, gyda'i sawl un ar ein yn y fan. Dwi'n hoff iawn o'r mec yma, Spear Jackson. Dyn nhw'n mynd ddrud iawn a o, maen nhw'n torri'n hyfryd iawn. Reit o, ni draw yn un rwan. Ni draw yn un. Felly'r peth nisa, ww, yn cysgod, uh, di cynion, hen gynion da, Irwin, Marples, cynion, Gwch chi set am ryw 70 punt felly. Dyn nhw'n cystal ar hen rai marples achos mae'r cwmni o'n di symud uh, i waith draw i China a ia di'r dyr ddim cystal. Os welwch chi hen uh, set mewn sel gist car neu fath efo'r hen handlenni coch ma, prynwch nhw da chi. Maen nhw'n cadw iawch y dda. A mae rhaid yn set derbyniol iawn i unrhyw un. Um, bod rhyw set arferol, dydd i ddydd, um, set safle, neu hefyd i um, rhywun sydd eisiau bwrw i prentisiaeth. Ond fe bydd yna gwmni sydd wedi arfer gwneud sigars Cuba yn penderfynu ar allgyfeirio a dechrau neu cinion. Cinion fel hyn y byddwn nhw'n ei gwneud, mae'n siŵr. De. Dyma chi Cinio'n fframio di'r ein, dyma cyn dwy fodfath o let a mae'n andros o hyd arno a cyn arall wedyn sy'n fodfadd o hanner o let a maen nhw rhyw jyst o dan treidfedd o hyd o lafn. Um, mae'n andros o, pan ydych chi'n waldio'r pen, mae'n andros o lot egni a phwer yn cael ei trosglwyddo lawr i dorri fewn drwy'r radd y, pren, y graen y bren. A wrth gwrs, rheswm o'r llafn yn hir, wel, efo pren mawr fel hyn, mae angen y llafn na sy'n gymaint yn hirach yn mwyn cyrraedd y man gorneli fe byddwch chi'n defnyddio eich cyn arferol. Wel, dyna ni, dwi'n prin jyst yn cyrraedd dros hanner ffordd. Wel, dyna dda i ddim yna di. Wrth gwrs, os oes gen chi gyn mawr fel hyn, wel, mae angen rhoi eithaf yn oc iddo. Rhynny, da chi angen. Dim wrthol dda. Uh, myrthwl yma, myrthwl uh, thor ydy enw'r cwmni, myrthwl tair pwys di hwn, a mae hon yn forswl pedair pwys. A os welwch chi, mae rhain yn wahanol i myrthwylion arferol, uh, pen llitar sydd ar rhain. A mae yna sawl rheswm dros hynny, um, yr rheswm hynna, pan da chi'n weldio top cyn efo un ar ein, does o ddim gymaint o bounce back yn dod oddi ar y morthwl felly. Felly mae'r holl igni wedyn yn trosglwyddo lawr drwy'r cyn er mwyn torri drwy graen y bren. A chwa, mae bob tro da chi'n teimlo rhyw bwns yn ôl felly'n anifyr. Wel, egni sydd wedi cael ei golli ydy hynny. Da chi ond yn mynd i gorfod defnyddio mwy egni felly i dorri'r uniad. Um, a mae'r mwrthwl pedair yma, um, ddim yn defnyddio hon ar gyfer y cyn gymaint am fwy i waldio'r uniadau at ei gilydd ynghyd felly. Uh, clampia, yna i ddwsina'r ein omgylch y lle, mae'r ein andros o bethau defnyddiol Os da chi'n gweithio ar y ben eich hunan, wel maen nhw'n cyfri fel ail bar o ddwylo i raddan dydyn. A wedyn efo'r clompio, mae rhain fframio pinio y potjars, rhain sy'n dal yr uniadau at ei gilydd, un i wyth, dewch chi gael ddangos i chi. Dyma chi uniad sydd wedi cael ei ddal at ei gilydd rhyw uniad uh, dros dro dynt cyn wedyn fel chi'n taro'r peg dderw. I fewn, mae'r peg dderw'n barhaol, mae'r rhain, ydych chi llacio nhw yn ddigon hawdd yna, um, a mae'n sy'n meinhau tua'r pen um, yn benodol ar gyfer tynnu yr uniad at ei gilydd. Uh, ges i gof lleol disa o Incus Iron i wneud rhain i mi, a dwi wrth y modd efo nhw. Wan, o'n i draw, dyma peth nesaf sgynnau, y drill. Ond dros y ddril, gen i ddril arall rhywle ar y safle yma. Um, ond yna'n digon o bwar yn hon, de, achos mae angen, os ydych chi'n defnyddio uh, ogers, uh, mae un yma, mae hon, beth i dda, 20 mm, mae'n siŵr ynddo. Um, ond mae'n angen digon o wmff wedyn i allu torri drwy'r pren. Ond os da ni'n symud mlaen, i, o ie, dwi wastad yn defnyddio bellach um, driliau um, heb wyfr felly, um, yna jyst haws na gyda baglu dros rhywbeth o hyd yn dydy. Ond os oes gen i ddrew a gen i'm llif, a gen i un llif, y llif echan yma, um, efo llaf yn 184 mm, um, ond yn gordlus, sy'n golygu fei'n hawdd iawn i redag o un lle i llall o'm gylch y safle, a wedyn pan mae angen torri'r prenia fwy trwchus, Dwi wedi buddsoddi yn hwn llafn 270 mm. Mae'r air ogia sy'n fframio yn gyson gynynt lif sy'n 400 mm, ond gan mai siwbrau hwn fydd yr unig dro fydda i'n neud y fath yma waith, um, dwi'n hapus iawn efo hwn ar un y bryd. Mae'n gallu torri pre, um, rhyw bedair modfath um, a mewn un cyt, felly, uh, felly os di'r prenia yma'n 8 modfadd, dwi'n torri unwaith, troi'r pren drosodd, torri ildro, ond y pren yma sydd wedi bod yn torri'r uniadau mawr yma i mi. Um, yeah, Mae'n lif eich da iawn, digon o bwar ynddi. A wedyn, yr er peiriant gorau oll ydy'r bwystfil yma. Mortiser di hwn, chain mortiser, fe welwch. Dyma ni, fe welwch y gadwyn yn fan hyn. Ar hynny sy'n digwydd, mae, da chi'n clampio. Dyna ni, da chi'n clampio'r mae'r tisiwr yn ei le lle da chi eisiau torri, a dyn mae'r gadwyn mae wedyn yn chwrlio, troi a throi. Fedra chi, dyna ni, ymestyn maint y twll drwy, drwy ond i symud un handlan, fedra chi symud lle mae llafn yn ôl drwy symud yr handlan yma. Mae'n wych o feiriant. E, peiriant yma dwi'n bod ddefnyddio ar gyfer gosod yr holl mortises yma. Um, so i'n cymryd am byth y byddwn ni eisiau torri bob un a llaw. Um, a mae hon wedi erbad andros o lot o waith i mi. Um, ges i fenthyg i, um, maen nhw ddrud iawn i brynu newydd, maen nhw rhyw 1300 o bunnodd, ond fe byddwch chi yn fframio'n gyson Maen nhw'n sicr yn ran angenrheidiol, swn i'n dweud, o'r box tools. So ia, dyna ni, dyna di'r offer uh, sy'n gennau. O, um, ambell, uh, dwi wedi adrodd cyfres ar ein i fyd. Maen nhw amgylch y safle, uh, trissels, maen nhw'n wedi bod yn bethau defnyddiol iawn pan ydych chi'n Wel, da chi, wel, da chi'n gweld, maen nhw'n codi'r pren oddi ar y ddeiar i chi, wel, arbad eich cefn yn de wrth weithio. A maen nhw'n wych iawn. Ac hefyd, pa mae rhywun angen waldio uniadau mawr at ei gilydd, yr hynny da chi angen ydy gordd anferthol, gordd y ffensio, gordd rwber ydy, felly dydy mae'n gadael gormod o hôl wedyn ar y pren. Ddola, da chi eisiau defnyddio gordd pen metal ynde, a hwnnw fwy na lai yn, wel, Ond dwi byth â gorffeniad yn bob darn o bren a welwch chi. Felly dyna ni, dwi'n adael fi ar yna, fideo, fideo yma, mestyn yn gyflym iawn ynddo. Ond um, ia, mae yna ddigon o dwls i sôn amdanyn nhw. Um, mae rhai bethau yn ddrud iawn fel y mortisiwr oedd y Sonia sy'n fil 300 o bunnoedd y felly mae Cita rhyw 200 o bunnoedd um, sydd ddim mor ddrwg a hynny de, dych chi'n gaeth hwnnw ddefnydd cyson yn y gweithdy beth bynnag. Um, a wedyn oedd y potio ar rhywicion pint yr un, ond eto maen nhw'n angen rheidiol yr un, achos uh, maen nhw'n dal y ffram ynghyd tra da chi wrth i marcio, cymysur, a pan da chi'n weldio darn o bren yn un pen, ond da chi'n misio'r pren ar y pen arall, cael i nocio oddi ar yr uniad yna, da, chydwch chi'n eisiau cadw bob dim yn ei le. Um, ia, yma'r, oedd y morthwylion yma, rhyw 40 pint, oedd y, oedd y byd yn ei lleol o ddryd, o styriad y defnydd maen nhw wedi gael. A'r, wel, siwm o'n i, da, pan da chi yn, uh, prynu unrhyw fath offer um, i'r cartra neu be bynnag, ynddo, prynwch y uh, gorau um, fydwch chi gael am beth ydych chi'n gallu fforddio, de. Achos, prynwch chi'r hen bethau rhad yma, Mae'r maduron yn llosgi allan mewn dim o dro, dau, dri dwll yn wal yn y ddau ddim yn da. Um, a mae hynna, fo gost amgylcheddol, um, yeah, Da i ddim a dweud y gwir ynde. Wyddwch chi ddim y um, power tool ar gyfartaledd ond yn cael ei ddefnyddio am 5 munud yn ei fywyd. Um, a dwi'n meddwl fod dipyn o hynna oherwydd yr holl tŵl rhad yma sydd ar y farchnad um, sydd yn llosgi allan a ych mae pawb jyst yn ei prynu'r mwyn ei prynu wel buddsodwch a defnyddiwch ynde dyna dwi'n meddwl di'r um, atab bob ddim hefyd um, Ia, ond ni adael i fanna am y tro de. Mae'n fendigedig y ddiwrnod. Um, mae uh, gwyl canol dre yn uh, hyfyrddin heddiw, a mae'n heulu lawr y fanna am y dydd yn joio. A dwi'n joio fan hyn, uh, dwi'n cael llonydd. Ond um, ia, na i orffen. Yma chi, yng nghymdogion ni, yma fan hyn. Sut ydych chi ddefaid? A mae'n ddiwrnod bendigedig yma yn Sir Gyfyrddin. Ia, mi fydd gweithio yn y safle yma a bydd bydd i nefoedd ar y ddeiar mynd i arni. Uh, o'n i'n gweithio yng mewn rhyw dŵr o swyddfeydd ar un adeg a well, swn i'n newid hyn i fynd yn ôl i'r dyddiau hynny o gwbl ynda. Ond ia, am y tro, uh, Bob hwyl chi, um, os oes gennych unrhyw gwestiwn, uh, groeso chi daro e-bost i mi, neu taro neges drwy Instagram, um, Facebook, be bynnag ynde. Um, ia, gyda llaw dwi heb gael yn halu gan unrhyw un ar y cwmni yma ar gyfer uh, well, i sôn amdanynt felly um, peiriannau dwi wedi brynu uh, a pres fy hun ydyn nhw gyd. Oce, okay, bob wyl an, ta-ra!